Se nispjegaw il-kelma umanisti. Issa hawnhekk irrid nagħmel daqsxejn ta' diskors fuq żewġ perjodi differenti tal-istorja. L-ewwel perjodu għandu x'jaqsam mas-seklu 13 u 14 mod partikolari l-Italja ta' fuq fejn Kien hemm nies, u għandna diversi, Campanella, Erasmu, Ficino, illi, Petrarca, illi dawn in-nies bdew iħarsu lura lejn il-litteratura Griega u Rumana, litteratura illi kienet tinkiteb jew fil-bidu tal-Kristjaneżmu jew anki qabel il-Kristjaneżmu, u bdew iħarsu lejn l-ideali li din il-litteratura tipproponi, l-ideali retoriċi, l-ideali grammatiċi, l-ideali fejn għandha x'taqsam il-virtù, jiġifieri l-mod kif il-bniedem għandu jgħix. Mela, dawn il-persuni ġew imlaqqmin fis-seklu dsatax jiġifieri prattikament sitt sekli wara, bħala umanisti. Għalfejn? Għaliex tefgħu ħafna enfasi fuq il-bniedem, fuq l-uman, fuq dak li aħna nistgħu niksbu f'din il-ħajja, fuq kif nistgħu ngħixu b'mod li niżviluppaw lilna nfusna l-iktar possibbli. Eskludew lil Alla dawn in-nies? Xejn affattu! Kienu jemmnu f'Alla u kienu jaħsbu li Alla huwa importanti, anzi essenzjali fil-ħajja tal-bniedem. Mela dak huwa użu tal-kelma umanista, forsi l-użu oriġinali li mela qam fis-seklu dsatax dwar persuni li kienu jgħixu fis-seklu tlettax u erbatax. Użu iktar riċenti, nistgħu ngħidu fis-seklu 20, tal-istess kelma għandu x'jaqsam ma' persuni, xi persuni atei biex jiddiskrivu lilhom infushom. Jgħidu li huma umanisti. U għalfejn jgħidu dan? Jgħidu dan biex jgħidu isma', aħna atei imma m'aħniex kontra l-bniedem, anzi, iridu jgħidu aħna tant aħna favur il-bniedem li aħna atei minħabba f'hekk. Ħafna drabi għandhom viżjoni tal-bniedem illi, biex ngħid hekk, żgur mill-perspettiva tiegħi, tillimita ruħha għal dak li x-xjenza tgħid dwar il-bniedem. Ikunu nies materjalisti, ikunu nies illi x-xjenza hija l-ewwel u l-aħħar kelma dwar ir-realtà kollha u dwar il-bniedem ukoll. U forsi hawnhekk Ma naqbilx. Bħala bniedem ta' fidi, qiegħed nitkellem mal-umanisti, mela fejn naqblu? Naqblu fuq il-fatt li l-bniedem huwa importanti ħafna, anzi huwa huwa fiċ-ċentru tal-ħsieb tagħna. Jiġifieri rridu nagħmlu l-mezzi kollha biex il-bniedem jiżviluppa ruħu, biex il-bniedem ikun jista' jilħaq il-milja tiegħu. Fejn ma naqblux huwa fuq l-orizzont. xi ħadd bħali, bniedem ta' fidi, jara l-bniedem fuq l-orizzont biex ngħid hekk tal-ħajja ta' dejjem, jiġifieri l-ħajja ma tintemmx imma tinbidel u naturalment aħna nibqgħu ngħixu wara l-mewt. Din hija s-sejħa tal-bniedem, il-ħajja tkompli tinbidel, tittrasforma ruħha imma tkompli. L-umanisti ma jaqblux ma' dan. L-umanisti jaħsbu illi l-ħajja tal-bniedem tintemm ħesrem mal-mewt, m'hemm xejn ħlief din il-ħajja. U allura, minkejja l-fatt li t-tnejn għandna bħala, jiġifieri bniedem ta' fidi u bniedem li huwa umanista għandu f'moħħu illi l-bniedem jimxi 'l quddiem, Mhux dejjem naqblu dwar kif il-bniedem għandu jimxi 'l quddiem. U naturalment in-nuqqas ta' qbil ġej proprju minn dan, mill-fatt li jien, u bniedem li jemmen, għandu l-isfond tal-ħajja ta' dejjem. Ħa nagħti eżempju. Bniedem umanista Ħafna drabi jista' jkun favur l-ewtanażja. Għaliex? Għaliex jgħidlek isma', il-bniedem li qed ibati issa il-ħajja tiegħu m'għandhiex valur iktar, wara kollox il-ħajja tintemm, allura might as well intemmuha ftit qabel jekk il-bniedem li qed ibati jitlob din il-ħaġa. Xi ħadd bħali, illi nemmen, ngħid imma stenna ftit, il-ħajja ma tintemmx mal-mewt. Mela jiena inħares lejn bniedem li jbati, u jekk inkun qed inbati jien inħares lejn it-tbatija tiegħi mod differenti ħafna. Nenfasizza l-fatt illi nieħdu ħsieb il-bniedem li jbati, illi innaqqsu t-tbatija kemm jista' jkun, illi Nuru solidarjetà mal-bniedem li qed ibati, solidarjetà umana, solidarjetà spiritwali. X'aħna nagħmlu? F'dan il-każ, qed ngħinu lill-bniedem ibati biex jgħix it-tbatija tiegħu b'dinjità, jgħix it-tbatija tiegħu bi mħabba fuq il-perspettiva tal-ħajja ta' dejjem. Mela allura, Jiena u l-umanista qed inħarsu lejn il-ħajja tal-bniedem b'modi differenti ħafna. Lill-persuna umanista irrid ngħidlu, jiena, illi l-ħajja tal-bniedem mhijiex biss il-ħajja materjali imma il-bniedem huwa ukoll ħolqien spiritwali fejn ix-xewqa naturali fih hija x-xewqa għall-ħajja ta' dejjem. Jiġifieri, il-bniedem f'din il-ħajja qatt ma jgħid biżżejjed, qatt ma nista' ngħid isma' jiena ħabbejt biżżejjed, issa daqshekk. Jew jiena għamilt biżżejjed tajjeb, issa daqshekk. Dejjem hemm ix-xewqa għal iktar, dejjem hemm ix-xewqa tal-iżvilupp tiegħi nnifsi. Qatt ma nista' ngħid li nkun ġust biżżejjed u daqshekk m'hemm xejn iktar x'nagħmel. Dejjem nista' nagħmel iktar. Dejjem jiena msejjaħ li nagħmel iktar u dan l-iktar għandu x'jaqsam kemm ma' dil-ħajja u kemm mal-ħajja ta' dejjem. Mela allura, Biex nikkonkludi, il-kelma umanista bidlet it-tifsira tagħha. Fil-bidu kienet tfisser xi ħadd illi jippreġja ħafna dak kollu li hu uman, b'mod partikolari fid-dawl tal-litteratura klassika. Illum ħafna drabi l-istess kelma tintuża minn xi atei li jridu jsostnu li huma, favur il-bniedem u għalhekk jużaw din il-kelma biex jiddeskrivu lilhom infushom. Imma f'sens biex ngħid hekk iktar profond, naħseb ilkoll kemm aħna umanisti għaliex ilkoll kemm aħna rridu l-ġid tal-bniedem. Id-differenza tikkonsisti fis-sejħa tal-bniedem fejn jiena nagħraf illi l-Mulej Alla jsejjaħ lil kull bniedem għall-ħajja ta' dejjem.